Egbã ƒe anyakoƒe tsi nyawo yi ke wo commission le egbã ƒe ŋkekea mea, eh, magblɔ be enye wɔna tɔxɛ aɖe yi ke nɔ dzi le anyakokpo ta yi ke tɔgbi eh, ɖeka le mía gbɔ yi ke me dzi be tɔgbi ŋutɔ naɖe eƒe ŋkɔ ŋu na mí. Eh, aleke wòkɔ enya ŋu ku ɖe etsia ŋu va tsa va da asi ne gbã Menya be woawoe nye amewo nɔ tsi ya ƒe azɔlia zɔm tso ya yi ŋu va ɖe asi negba. Tɔgbi, na aɖe wò ŋkɔ na mi. Yo akpe me miawoe nye Everest TV, Ever Love TV yo kple Sinabi TV akpe miawoe dɔ wɔm ne Ghana dukɔ. Yo enye nye tɔgbi Ɖala Anini enelia du fia ne tsã me. Egbea nye dzudzɔgbe gã aɖe ne ènya ko ko nu kple Sevaa dua yi ke eɖe tsi de tsãme dua hã elabe ènya ko ko nu Sevaa tsãmenyigba dzi ye wotui ɖo. Anyigba ya dzi míva wɔnɛ le egbea enye tsãmenyigba eya ta enye nye mɔnukpɔkpɔ be mano wɔna eteƒe gbea. Ale be dɔe míewɔ, mía ŋutɔ míaƒe dɔe míewɔ. Le nyateƒenya me anɔ abe ƒe blaeve kple edzivewo nyea, etsi nya le mía de anya ko eɖena fu. Ɣeyiɣi ma ɣi míenɔ ɖevi mea, mía me tsi ɖe ŋeme kple tsa me gake míeva na tɔƒo afia va lana akpa. Ko etsi ma yo mea, etsi nya ɖena fu ale gbegbe. Mía dadawo kple mía viwo léa gagba kple tsɛsiwo ɖe ta nɔ etsi dzim. Ko menɔ bɔbɔe kura o. Ke dziɖuɖuwo va yi ŋu, míedze agbagba, yi ma yi ame tsitsiwo nye duŋgɔnɔla kple fiahawo wodze agbagba be yewoawɔ ɖɔɖɔɖo nyuitɔ ne tsi nava anya kokonu kple seva ŋutɔ me gake agbagbadzedze ma meva tse ku nyui aɖeke o, togbɔ be wohã wotɔ si ŋu va yi. Ke egbea yi mía nu ƒomea, e míwo gɔvimɛti ya le dziɖuɖua me fia woyɔna be NDC gɔvimɛtia, wodo ŋugbe na mí le woƒe boblododowo me be woava zi dzi abe Ghana dziɖula ene. eye wona mí be, wona míenya be ne yewova yewoakpe ɖe mía ŋu awu tsi na mí. Ko le woƒe ŋugbedodo mea, wova nye sitsoƒe na mí, mía nyakoawo kple tsãmeawo. Yiƒe nuteƒe ya míekpɔ gbã le afia le nyako. Ko woƒe ŋugbedodoa eɖe, eɖe vi, etse ku na mí. Eya teƒe míekpɔ gbã. Akpe tɔgbi enya ɖeka yi ke nye nya yi ke ega do gbe le afia ya ye nye be Le ɣemaɣi me ma, dumeviwo nye ame yiwo ke taflatse asidodoɖa ɖe dɔmewɔlawo gbɔ enye nu yi ke nɔ anyi ye na be wodzo ko tso ɣemaɣi ma ye ŋu sia ŋu tɔ ŋu abe tɔgbi nene ne edu ŋgɔ nɔla nenea, nya kae le asiwò ne nàgblɔ ne dumevi yiwo le egbea? kple su be ale woawɔ ale be ne wɔna ya alko axo tsi ya na woa wɔ abe woawo ŋutɔ tɔ nene. Akpe eh, wɔna mawo wɔ va yi anye hame si enye ŋuteƒe mawɔmawɔ. Tafla tse amegbetɔ ne wodzi ame aɖo tsi na wɔ dɔ. Ale be nenye be dɔwɔƒe aɖe le du me na mi ye dumeviwo melɔ̃ dɔwɔlawo ƒe nya Eva wɔnɛ be doɖadoɖa va edzɔna ko ema mea, edɔwɔla wɔa dzo le dɔ me. Ko ke ewɔe be ŋgɔgbe yi dɔwɔwɔe ke ava dzo me na mí. Vevietɔ, dɔwɔla yi ke wɔ akɔ vɛ nɛ be woawɔ dɔ ne wosi be míawoa ame ko dɔwɔla ko míeƒona alo míetsatre ɖe wo ŋua, womelɔ̃lɔ̃ ge be yewoava o. Eya ta wɔna ma wowɔ mele eteƒe o. Ke matso mɔnukpɔkpɔ ya a. Ana mía agbeviwo, mía viwo, míaƒe youthwawo nanya be wɔna mawo wɔm wova yia vodada wonye. Eyata edɔa ŋu míeŋu gbã enye tsi yike míeŋu nu gbã. Woga dɔwɔlawo ɖo ge ɖa. Ne woɖo dɔwɔlawo ɖa, ne wodze agba wɔa xɔ wɔatu, woadzi xɔ na wo, adzi teƒe na wo. Míawɔ dɔ le asi kple asi me. Ema ma nɔ mía wɔna míeva wɔ gbã ke maɖe via ɖeke na mí o. Elabe amea nɔ dɔ ŋu hafi woaŋu tsia. Wodo dzo ne tsia hafi tsia naɖo mía gbɔ le aƒeawo me. Gake ne nye ƒe ame mɔwo wɔwoe míetso kpo ɣeyiɣi kple kpowo ɖe wo ŋu ɖe, ke ame kae wo dɔ wɔ ge na mí? Eya ta mía gbe viawo, vevietɔ Eufoeawo ke woli fia yi ke ŋgɔme masemasee fu ɖem na mía. Matso mɔnukpɔkpɔ ya aƒo koko na wo be, Ao, míexo dɔwɔlawo ade eme atue abe míawo dometɔ ɖeka ene. Kple susu be woano mía dome awɔ dɔ na mí aduadue ne ŋgɔgbeyiyi nava na míade du alo. Akpe be nèɖo dze na mí le egbea ƒe ŋku kame yi ke ku ɖe Anyako kpota ƒe etsinya ŋu. Meka ɖe edzi be fifi le afia Seva kpota kple Nyako dua ŋutɔ hã wo katã wotsi kpɔ ge yi ke medi be ma ase nu ɖeka gɔme togbɔ be efia ŋee aɖewo koe ava afia.

Wogbɔna tsihe ge ɖe aƒe sia aƒe me le nyako, sevea kple ko ŋu. Ke mía tɔ fiawoe ko mole afia ɖe kuxɛ ɖeka eve aɖewo ta. Maɖo ɖe aŋu na wo be ne tsi ma va, ne wodze agba woafɔm kɔmiti aɖe yi ke ata kpɔ tsia ƒe dedienyenye dzi, dedienɔnɔ nyenye dzi le woƒe tokɔwo me kple susu be ne nane gbegblẽm le etsia ŋu alo mashiniawo ŋua, woate ŋu aɖɔe ɖo kaba. Ema manɔmee. Ke dɔ ya míewɔ dɔ vlo ko nye gɔ̃ la, nenye be beléle tɔxɛ aɖeke meli ne mashineawo ke wotsɔ tsia pɔmpum na mi le woƒe tokɔwo mea, ke egbɔna fu ɖe ge na mí. Aƒe tɔgbi e melo enya ke ale asi o ne efia yiwo ke egbea wo mete nɔ fia o. Menye be fiawo li zã gake fia ɖewo mete va fia egbea o. Gbedasi ke ale asi o ne efia mawo ku ɖe Ale woatso beléle ne dɔwɔƒe ya axɔe abe wo tɔwo ene nɛ. Yoo, akpe.
Ee, mía tɔ fia yiwo ke mete nɔ mía dome gbea o. Menya be kuxi ɖeka ʋe aɖe tae menye be ŋu wònyo gbe be mɔ fia va go. Eya tae míeva kɔ, míewɔe ɖe mí katã mía ŋu. Ke nye gbedeasi na woame yiwo ke menɔ mía dome enye be, etsi dɔwɔƒe ya va na míea, mí katã míatɔe. Ena be beléle tɔxɛ aɖe natso mía katã mía gbɔ ava. Eya ta fiawo le ŋutɔ me nyako konu kple seva ne wodze agba wɔwɔ ɖeka kple Unit Committee tɔwo, ale be woawoe nye míaƒe ŋkuwo le kpɔ domiawo kple susu be ne nane gbegblẽm tso etsia ŋu le míaƒe tokɔwo mea, ne woade dzesii kaba agblɔ na etsidɔwɔlawo ne woava ɖo wɔna ma ɖo. Vevietɔ, míaƒe youths'awo, woawoe nye ameyiwo tsana ne wokpɔ wɔna aɖe nenema ko. Ne wote ɖe fiahawo ŋu alo unit committee tɔwo ŋu ne woana wo nutsotso kaba be etsia nane gbegblẽm afii, nane gbegblẽm afii, nane gbegblẽm afii ne míawɔe ne wòanyo. Ema ma nu mía nenye be mí katã míedzi kpi kpo wɔna ya he dɔ adodui ake míawo gɔvimɛntia va wɔna mía ava zu vlo. Eyata beléle na ame sia ame. Ee, tsitsiawo kple ɖeviwo katã. Ne èkpɔ wo nane, menyo o kɔ ze agba na agblɔe kple susu be ne ɔ me ya ɖo ɖo kaba lo. Te. Akpe be nèɖo dzi na mí le egba ƒe ee wɔna me yi ke egba over commission anyako community water and sanitation water project ya le afia egba. Akpe hafi míadzo le mia gbɔ medzi be matso mɔnukpɔkpɔ ya ado egbe ne Tɔgbui Badu. Eer, enelia so, elabe Eyae nye ame yi ke le mía teƒe abe anyigbatɔwo ene, eɖe asi teƒea ŋu ne nyakokonu kple seva be woaɖo dɔ eƒe ya ɖi. Eer, Baɖoa, enye nyɔnuvi vi do tso tɔgbiɖala me, eya ta kadodo le mía dome nyuie ŋutɔ. Hafi wòaɖe asi afia ŋua, ena míenya, míeɖo dzee be o, ŋgɔgbedɔ koe nye be míawɔ ne míadea. Ke ʋiʋli ma ke ame aɖewo tso ƒomea me gbɔgblɔm be, Ao, ao, míeva ao. Ame mawoa ŋusẽ mele wo si. Vevietɔ wònye ŋgɔgbedɔ wònye míewɔ ne míade dua ta. Míemedi be míahe nyigba nya kpli o eya ta míeɖe gbe be neɖe asi anyigba ŋu ne woatu wɔƒe aɖe edzi ko egbea yiƒe emetsoŋui akpɔ míele. Ta tɔgbi ba ɖum míeda akpe na o abe ale yi nèse míwo gbe ewɔ ɖe edzi ko míekpɔ ŋgɔgbe yiyi ene.
Akpe tɔgbi, mínya be tsia me ye nèle kum. Ɛɛ mínya be edɔwɔ ɛɛ enu nyui na ame yewoa, nanewo mɔ ɖewo dzi ko wotona hafi vana. Le xeya me yi ke anya ko kpɔ etsi. Nu kawoe le wò gbɔ hã gbɔwɔe nàto xeya mea be o, ye hã eyae nye ye hã na ye le yiƒe tokɔ me nàna míanya. Akpe, Ɛɛ, míehiã nuwo fũu nyitsɔ lea, dziɖuɖuɔ na mí sukuxɔ ɖewo be míwoatu ɖe míaƒe tsãme, secondary school, me. Gake ɛɛ, Englishia nɔ gblɔm be wole Baptist. Enuwo le mía shi fũu míehiã na. Ke míawo míele ŋego le amugo ŋutɔ me, agblee míedena. Ale be agblededea, fifia ŋkuʋuʋuitɔe va do. Etsã kodzi ko wotsɔ ŋlɔna agblee. Fifia le míawo ƒe ŋɔlia, kodzi ɖeɖe megava mía sum o. Eya ta míabia míaƒe dziɖuɖua be nenye be wòate ŋu akpɔ agbleŋlɔmɔ̃wo na mí yi ke woyɔna be traktɔ, traktɔ ma ne ɖeka nasu mía si le míaƒe ŋe go ŋutɔ mea, ade mía dzi elabe mía dzilawo, mía fofowo, mía dawo katã agble demea, woƒe konyifafa koe nye traktɔ. Etsidzadza ƒe ŋɔlia meɖo nyuie le mía gbɔ fũ o, eya ta nenye be ɣeyiɣia ɖo ye mèkpɔ traktor o, va ŋlɔ ŋɔnɔ kaba va kɔ kaka wɔna be yeava awu ko ke etsia va si tso gbo. Eya ta maze mɔnukpɔkpɔ ya aɖe kuku aƒo koko na míawo dziɖuɖua be ne wodze agbagba woadzi traktor ɖeka aɖe koko na míaƒe ŋego ŋutɔ me vevietɔ le tsã me kpa dzi ne wòano míawo hã mía gbɔ ne tsia dze gɔme kɔ. Woŋlɔ nuwo na amewo kabakabakaba ale be woawo hã wodo ŋku aƒo ŋku. Elabe dziɖuɖua ƒe taɖodzinue nye be fifia agble de ŋɔlie. Mía ŋutɔwo míedi be míade agble anyi mía ɖokui, menye be míagava nɔ nuɖuɖu ƒlem le edu egbeta hafi anɔ trɔtrɔm vɛ o. Eya ta míawo hã míexɔ edzi se be míate ŋu anyi mía ɖokui le míaƒe nutoa me gake mí hã míawɔe ɖe egbe ŋkuŋuŋutɔ yi ke woyɔna be mechanization kple nɔvia moɔ, tractor neva ɖo mía gbɔ kaba míeɖe kuku na wo. No nye kɔ kpɔ mi lo akpe. Akpe be nèɖo dzi na mí le agba ƒe ŋkeke me tɔgbi. Akpe na míawo hã míawɔe dɔ nyuiwo. Mawu nelé agbeke ɖe te na mí ale be míwo dɔ nadze du ne míano enyea dzɔdzɔewo le dukɔ katã me míano sem lo akpe.